कोने गेलै ई कोरि फुट्टा तीन घंटा लगा के तैयारी में हम मौगी भए के एते सजि लेलियै एते सवेरे राखियो लैए लेलियै यऽ आ मिठाइ रहलै तऽ मिठाइ रस्तामे लए लेबै सब कुछ भए गेलै यऽ आब जाइ छियै हमर भायो भुखले हेतै कोने गेलियै ये अये ई कढ़िया तऽ हर वक्त लिपिए सिटीमे रहै छै हम मौगी भए कऽ एतेक सजि लेलियै यए आ ई तीन घंटा लगबै छै की करै छै कोने गेलियै ये हमर भाय ओतऽ भुखले हेतै राखी बनबै खातिर कही तऽ हमहूँ अपन भूखल छियै कहले की जे हमहूँ कनि सजि धजि लेतियै पूरा स्मार्ट लागतै लिपस्टिक कोने से निकले छै एहिमे अरे वाह एक करिया तू मौगी छी लिपस्टिक लगेबही हैं चल ना तऽ के कर भाय ने ब- राखी बन्हेने हेतै सब मौगी छोड़ी चलि गेलै अपना भायके राखी बन्हके हले ई पकड़ ने जल्दी चल ने

गोदरी नहि छियै यौ टाइ छियै टाइ इएह पर तऽ हमर साइर फिदा हेतै कहते जीजा जी आई लव यू आई लव यू मुंह केहन लागे छै बजर खसुआ के उठाबू चलू ए, चलू आई लव यू आई लव यू करे छै चलो चलो चलो बाप रे बाप ककर रे बेटी आयल हेतै सबेर सकाल भोरे आ हमर बेटी जे छै एकरा कते जिंदगी में काम धंधा जे छै जे सब काम करे लागे छै एतै आ एतै राखी बान्हतै टाइमसँ ओ छौड़ा सब अगिना घरमे अखनी छै आ कनी देरके बाद तऽ छौड़ा सब तऽ कनिया लऽ कऽ बेहाल भए जेतै चलि जेतै ससुरारि आबै एतै कखनी एतै आबै हेतै टाइमो तऽ भए गेलै एगारह बजे छै से देखै छियै कखनी आबै छै से तऽ ओहि खातिर हम अग्नेमे बैठल छियै चलू ने जल्दी यौ केना थुबुर थुबुर बुलै छै ओ बागे गोरी बहिन तऽ कते लए लेलकै

बाबू के कोरा में बैठे छी कथी ले करिया रे आ, नहि नहि है, बेग राख बेग राख मारि देतौ। राख ने अपनो से बेग के की है छ ई मेजमान छियै कि की छौड़ा मारे नहि पीन लेलकै की कान खा रहल छै बांध दियो त हमरा देलिस ना राखी ए राखी बान्हे ला तू एल है एते ससुरार कि हमरा राखी के जब बान्हे ला हम राखी बान्हबै ओह हमर कनिया एले कहै छी ने शान्त रहै लए ई जे तोरा दुनू टाका पटै नहि छौ बनै नहि छौ देखन भरि रास्ता कहै छै परेशान कए देलकै ये हमरा ई कपड़ा के अगर पिन्ह लेलको छौड़ा के पिन्ह लेलको के नहि एकरे छियै हमर छियै बाबू कहली कि जे ई गला में की पिन्हने छौ टाइ छियै टाइ टाइ टाइ टाइ तोरा माय के जो साड़ी के टुकड़ा चीर लेलका कहे जे टाइ छियै अच्छा बाबू छोड़ो एकरा बोला भैया आर कोने छै भैया आर कने देखै छियै देखी तऽ एना तऽ कुत्तो बानर कए के आबै छै राखी कैचो ने करिया कम कम उछल न कम उछल न आ मारही नहि मारही नहि कान सुन कए देली उठू ने मेहमान उठू के। ने उठू ने मेजमान के उठना, कान सुन उठना, क्या कहै छियै मुंह से तऽ नहि सुनै छै कहलियो लेट किया भेलो लेट की कहबा ई तऽ हमरा आबैये नहि दै रह की कह रहो और पटवा काटे ला कै पटुआ छै अखनी काटते ले बुझलो आधा काटि के लिए दुनू गोरे बुझलो एकरा के आब लोड करबै तब जेबै मादर चोत का नोचनी वाला पटवा का पैन एकरा गण में बिनल को ये नहलकर नहीं हो बाबू महीना चलो तभी देखी त केना लागे छै ना ताकि तक दशा बुझलो हीरो हीरो हीरो मुंह कान देखै छ पहिले

टोपी लाए छै बियाहे करे जेतै गे तै नहि कब टोपी आर पीन लेलकै ये। देखिए टोपी चल जाओ ओतऽ एगो ओतऽ जा बैठू ओतऽ बैठू बैठा होता बैठा दो टोपी दो ओकरा फेंक देबै ने महकै छै कते कहाँ टोपी कहलियो कि भैया के जे छै ने राखी बांधि दही आ ब- आ- आ- भैया आरू नहि छौ सैटा धिया पुता चलि गेलै लहरा सबेर गरे तोरा तऽ आबैये में सब दिना साँझ पड़ि जाइ छौ आब की करबो कपारे हमरा कपारे में लिख देला उ

बैठू ए पर ए पर से उठू उठ- पानि ला ने उछल कुदल नहि करबै एतऽ बैठू साइड मे ला ने कॉल ला छौ हे बा कॉल ला छै लए के या ने दागे भरि जिंदगी पटुए कटेतौ तऽ भाय भौजाइ पर खियाल राखबी ने आ भाय भौजाइ हेबा राखि देलकौ कनिटा क- की कहाँ ने क्या कहाँ भागलै सबेर गरी अहाँ अहाँ काटि देबै पटवा अहाँ काटि देबै पटवा अहाँ देखऽ हम कहै छियै किछो कहै छै पटुआ काटि देबह हमे पटुआ काटि तोरा बापके नौकर छियै हम पटुआ काटि कऽ ए, काटि देबह गे जाकऽ भ- भ- भ- बोले छी कथी लए राखे बांध जलिस ना निकल भी के मारिए देबो रोहन भाई लहरा चलबो करिया यार चप्पल छै आ रोहन इज्जत करही ने गे ई की करै छी तोरा आर के बने

कर्जा बेसी भेलैया हमरो भए गेलै करता आइ जहिना एलियै तहिना रहू आ कुछो मलाल नहि करब हमरा हे दिया हाथी आ घोड़ा सिकरी आरो दियौ ने सिकरी आरो राखी बने में अबरी सिकड़ी लेबै ने कनिया मानते तऽ हमे लेबै ने ओ मादर चोद नहि तऽ हमर बेटी ले देखी तू लेबह कनिया हमर कनिया कोना गेलै अरे ओ मादर चोद जा कनिया बहरिया रहिह